Tinotenda Mwari zvakare tichisangana panguva yeshoko tichikurudzirana. Ndinoziva kuti subject yeprayer yakadzidziswa, yakaparidzwa, inozikanwa navatendi vakawanda. But I want to say, tell you kuti you don't know anything about prayer until you pray, until you discipline your life in prayer. Daily prayer, daily prayer. Panapa tichaverenga shoko raMwari. Toda kugoverana nemi pamusoro penyaya inoti prayer is one way to prepare yourself for the coming of Christ.

and to stand before the Son of Man. Jesu waitaura navadzidzi vake pamusoro pekurinda, pamusoro pekuzvigadzirira kudzoka kwaKristu Jesu. Pane chinhu chiri kundityisa, chinhu chiri kundirovesa hana,

Yebo, pakuzvibata ngatizvibatei, asi tisakanganwa kuzvigadzirira kudzoka kwaJesu Kristu. Regai ndikuudzei, vana vaMwari, ndoda kudzokorora mashoko aya, ndakamboataura, Jesu uri pedyo nokudzoka. Hanzi naJesu, Zvichenjererei imi kuti moyo yenyu isaremerwa nekunakirwa kwenyika, isaremerwa nomufaro wenyika, isaremerwa nokudhakwa nemacares of this life. Many people are concentrating on this life, they are focusing on this life, they want to live good and live right and live a upenyu hwakanaka kugarika muupenyu huno asi vanokanganwa kuti Jesu Kristu ari kudzoka hanzi naJesu zuva iroro rinogona kusvika musina kutarisira rarama every day of your life uchi Jesu angangouya nhasi Jesu angangouya mangwanani ano Jesu angangouya usiku ndakarara Jesu angangouya masikati anytime rarama upenyu unoexpecta Kudzoka kwaJesu. Hanzi pavhesi 35, Zuva iri richasvika vanhu vakavarairwa, richavabata vanhu vakavarairwa. VaKristu ngavarege kuvarairwa. Hanzi izvo, Watch therefore and pray always. Watching means be vigilant, be diligent, be alert, be on the watch, don't sleep, don't slumber. Usavarairwa, don't relax. Watch therefore.

that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass there are things that are coming to pass matambudziko enyika ana coronavirus ivava hondo dzichaitika munyika even nzara iri kuya munyika zvinhu zvose zvichauya zvakaprofitwa zvinovavarira kubvisa mutendi pakutenda kwake zvinovarira kubvisa mukristu pakumirira Jesu, pakufokasa pana Jesu. Hanzi pray always that number one you escape these things you escape the tribulation you escape the doctrines of demons you, dis, you, you, you escape chiprofita chamazuva okupedzisira chekurasika kwavakawanda pane stoni mubhaibheri yajesu parable yaanotaura pana matthew chapter 25 yevasikana vane gumi five they were foolish five they were wise Ava vashanu vekutanga vakatora mwenje ne extra mafuta vamwe vakatora mafuta asina mwenje. Prayer inokubatsira kuti mwenje wako ugare une mafuta, mafuta airehwa ndiMweya Mutsvene. Bhaibhiri rinoti pakati peusiku varara, vavarairwa, varelaxer, shoko rakadaidzirwa zvikanzi chikomba chauya, mukai mugamuchire chikomba. Are you ready kumuka uchigamuchira chikomba? Five those, five of those were foolish vakatraya kutungidza mwenje, mwenje haina kutungidzika nekuti haina mafuta. The five wise vakatungidza mwenje ikatungidzwa because vakange vene mafuta neextra mafuta. Prayer will give you extra power, extra energy, extra grace yekuramba uri alive, yekuramba uri vigilant, yekuramba uri diligent pana Mwari. Bhaibheri rinoti vaya vashanu vakakumbira zvikanzi Tokumbirawo mutipewo mafuta enyu. Na, unoziva nyaya yekumirira Jesu, nyaya yekunasangana nechikomba, inyaya yedunga munhu. Hakuna mafuta emumwe anoshanda pane mumwe. Umwe nomumwe uchamira namafuta ake. Pray always. Watch and pray always that you escape

Give us the grace to be counted worthy. We pray for His mercy and His compassion to be counted worthy. It is prayer that will prepare you. It will prayer. It will be prayer that will make you ready to face and to stand before the Son of Man. Mwari ngaatibatsirei tisavarairwa pakunamata tisaneta pakunamata mutendi ramba uchinamata mumba mako semhuri rambai muchinamata as individuals ramba uchinamata urindire kudzoka kwaJesu. Prayer is another way of preparing yourself for the second, second coming of Christ, for the rapture of the church. God bless you. Handidi kuti tisare, hatidi kuti tivarairwe. Ramba uchinamata. Mwari akuitire zvakanaka muzita raJesu.